Salama e! Ny rosetintsika androany dia ny sambosa. Ny zavatra ilaina amin'izany dia hitanareo eo amin'ny video. Ny zavatra atao voalohany indrindra dia mila sasana tsara ny zava-maitso sy ny legioma. Dia tetehina manify ny oignons en botte. Dia asiana ny persila sy ny ciboulette. Dia rapena ny gingembre sy ny lay. Zavatra nataoko teto dia nandrahoako ny viande hachée tsy nasiana menaka, tsy nasiana rano an. Fa juste ilay viande fotsiny dia tsy tao masaka be. Dia asiana épices, poivre, curry, curcuma, cumin. Ohatran'ny isan'andro fanaoko ireny ihany. de asiana sira de arorona tsara de avela masaka kely fotsiny an de arotsaka ny zava-maitso le zava-maitso kosa atao masaka be rehefa manao anazy an arorona kely fotsiny an de avela kely même pas cinq minutes na na moins ary an de avela mangatsiaka rehefa aza adino ny gingembre sy ny lay an Dia rehefa masaka izay an, dia avela mangatsiaka. Tsy mazao atao mafana mihitsy ny rehefa rehefa atao amin'ilay paty an. Dia ilay paty hitanareo ao amin'ny vidéo io an, tany amin'ny épicerie asiatique no nividianako anazy an, dia zaraina anankitelo. Fa raha ohatra ny hoe hanaovanareo an'ilay sambosa kely hanaovana tsakitsaky fotsiny, Dia azo zaraina efatra ilay paty. Dia rehefa manao anazy aho dia hitanareo amin'ny vidéo eo, zavatra tena mora kely fa tsy sarotra an. Manao cornet nareo an, dia asianareo an'ilay sesefana an'ilay viande an. Dia avy eo ataonareo triangle fotsiny manao anazy. Arahanareo tsara fotsiny, ataonareo triangle. Eo hitanareo amin'ny vidéo eo, tena tsy sarotra mihitsy ny manao anazy. Dia ny afaka atao amin'ny farce koa, afaka atao fromage, afaka ataonareo koa poulet. De afaka ataonareo koa végétarien atao légumes fotsiny, ho ampisehoako anareo izay amin'ny manaraka an. Tsy ratsy koa fa tsara ilay izy. Dia rehefa vita izay an, dia manafana menaka, atao mafana tsara mihitsy ny menaka an, fa manjary ela- ratsy no ela be raha vao tsy mafana tsara. Dia rehefa mafana tsara ny menaka dia endasina ny sambos. Atao doré ilay izy an, fa tsy atao fotsifotsy be an. Dia afaka congelenareo koa ny sambos, dia rehefa rehefa ohatran'ny hoe te hihinana ianareo an, dia manendy. Na izy efa mendy koa no atao anaty congélateur dia avela décongeler dia afanaina anaty four fotsiny. Dia rehefa vita izay an, dia nanao saosy voanjo aho. Tomaty, oignon, dia totom-boanjo an. Dia nendasiko aloha ny tongolo an, dia narotsako ny voatabia, dia nasiako poivre sy lay. Izay ihany ny episy nampiasaiko taminy an. Dia arotsaka ny totom-boanjo an, dia nasiako rano an, dia navelako nandrahoiko feu doux an, fa tsy atao mafy be ny afo an, dia rorohina matetika tsy hiraikitra an, dia rehefa marihidrihitra amin'izay an, dia nanaovako anazy an, nomixeko fotsiny, dia amin'izay tsy nisy tsy nisy vaingana tomaty na tsy nisy vaingana oignon, fa nomixeko tsara nomixeko tsara ilay izy. Dia ny nampiarahako tamin'ilay sambosa sy saosy voanjo an, salade mâche an, mâche no nataoko an, dia nasiako vinaigre balsamique. Hitanareo amin'ny vidéo io an, fa tsy vinaigre balsamique ilay liquide an, fa ilay maharihitra be. Dia tsy mila asiana inona intsony fa tonga dia iny fotsiny. Somary sucré kely izy fa tsara. Dia izay indray nahandrontsika androany an, dia mazotoa manao daholo an, dia amin'ny manaraka indray e! Mandra-pihaona vetivety ô!